Ond yn gyntaf, y digwyddiad mawr cyn y Nadolig oedd y Ffair Iaf yn Llanelwedd. Fe wnaeth 8,000 ar hugain o bobl ymweld â'r ffair eleni, record newydd! Ac fe fe'n ffair llwyddiannus iawn i nifer, gan gynnwys teulu Michael Owens o fferm Glantre, Pont Siân, a enillodd prif bencampwriaeth y gwartheg gyda'i heffer cynker. Dalon ni, fu draw i'r fferm yn ymweld â nhw.
Mae ennill pencampwriaeth yn y Ffair-Aea yn dipyn o gamp. Mae ennill dwywaith, neu deirgwaith, yn ardderchog. Ond mae ennill pencampwriaeth am y pedwerydd tro yn anhygoel, a dyna'n union be mae teulu o ffermwyr o Geredigion wedi wneud. Mae Michael a Heulwen Owens yn ffermio yma yng Nglan Tre, Pont Siân. Mae ganddyn nhw ddau fab, Christopher, sy'n ddwy ar hugain oed, ac Andrew, sydd yn bedair ar bymtheg, a'r ddau yn gweithio adre. Maen nhw'n ffermio bron i 500 o erwe, ac yn cadw tua 900 o ddefaid a dros 100 o wartheg sugno. Cychwyn cyntaf, symudon ni, yy, defaid oedd fwya 'ma. Yy, dim llawer iawn o dda. A dechrau codi bach o cynyddu yn y rhif y da, ond defed oedd y peth gyntaf yma, ie. Yeah. Texels oedd gyntaf. A wedyn uh, croesi wedyn ni gyda Beltex, a wedyn mi mewn i Beltex Pur. A dechrau gael llwyddiant wedyn gyda rwy'n tew mas o'r Beltex. Llai weid bod uh, Beltex wedi bod yn bryd dda i ni, no? Wedi, ni wedi gwneud yn dda. Chymod, uh, wrth bod ni wedi gwneud yn dda gyda rwy'n, ni wedi dechrau gwerthu hwrdod nawr os blynydde, a Ch'mod ga'l bach o llwyddiant ar y hwrdod yy ma' hwnnw'n lot o help on'd yfe? A'r gwartheg yn gneud yn dda hefyd? Odyn yy wel nawr yn ddiweddar ni 'di ga'l fwy o llwyddiant gyda'r da ond yym fi'n credu clod i'r bois yw ni fi'n credu fwy na ni yy ni'n cadw'r da sbyty wel wedi cynyddu'r da sbyty deg mlynedd a ma'n bois â mwy o diddordeb yn y da falle na'r defed a mae wedi gwitho ch'mod itha da achos ma' bois yn cymryd mwy o interest A chymod, wedi gwella, wel, gwella'r stoc uh, wrth mynd mlaen. Ac yn mwynhau?
Oedden, mwynhau, mae rhaid mwynhau fi'n credu, neu, wel, diawch os nag chi'n mwynhau, ddim i'n boint i wneud e.
Maen nhw wedi bod yn dangos anifeiliaid mewn sioeau ers bron i ugain mlynedd, ac wedi cael llwyddiant ysgubol yn lleol ac yn genedlaethol. Mae'r meibion yn rhannu diddordeb i'r rhieni, ac roedd eu llwyddiant yn effau Reia a llynedd yn brofiad y bydd y ddau yn ei drysori am byth. Fai Reia'r llynedd oedd yr un fawr i ti, Chris. Yr un fawr, ie. Deitha Iwan, oedda ti'n sefyll yn y cylch, yn y yr hen galon a'n curo'n galed. Oh. Be oedd yn mynd trwy dy feddwl di? Popeth i wir.
O'n i'n ffili credu bod fi yn y la well, last two fe. So, Ond se tapodd i, o'n i fel pipo rownd tra gweld le oedd hwn, o'n i fel, my god, fe. Twod, ni ffili credu'r beth. Ffantastig. So, ffantastig, a home bread wedyn ni. Be di'r cam mawr nesa? Oes nain? Wel, chi ffili gael fwy na ennill y ffair eia, really. gyda da'r defaid, so... Wel, trio cadw ti to a trio ennill ti to, gweithio ni.
Mae chi ennill chi di hen arfer ennill gyda'r defaid, a ni wedi gweld nhw droion yn ennill yn y ffair ea yeah. gyda'r pare, Beltex. Yeah. Be di'r gyfrinach felly, Andrew? Sut ydych chi'n gallu bridio anifeiliaid o'r safon yma? Ysau, mae beth yw e, mae a lot o waith yn o i magu nhw de. A lot fwy waith yn o magu nhw de, so... Be fydd hanes Imogen fan hyn wan achos ddoth hi yn bedwerydd yn y ffair ia? Do, ond bydd hi isio mynd i roi Welsh leni de. A eith hi gofnod seis i gaeaf leni de, so eith hi roi Welsh am action. A chadw hi Ie, a cario hi mag, cario hi mag i fyny eisiau, ie, so... A cario mlaen gyda'r un un teip? Y limasan a'r yeah, glas? Ie, yeah, yeah, nhw, ni gweld sy'n ffindo gorau, so sicr ni'n ei ffordd hyn. Cario so... fyny rhywbeth, fi'n credu ni, ac o fynd o fyny.

Be di'r gyfrinach felly, Meical? Sut mae rhywun yn cynhyrchu stoc o'r safon yma yn ddefaid ac yn wartheg? Uh, ffliwc.
Na, gen Na, gen i'n meddwl.
Uh, fi ddim bod, ni wedi gweithio ni'n ei lan, cadw pethau gorau fi'n credu. Chi'n bod, uh, fi'n tymlo, chi'n bod, mae'n neis gwerthu'r stwff gorau, ond uh, sell the best, keep the very best, efe, fi'n credu. Ie, yeah, wir. Mae'n fel ni, ni wedi gwneud os blynyddau, chi'n bod, uh, cadw rwy'n menu, pethau falle, gwerthu ni a gael arian da amdano nhw ond tempting iawn, mae'n digon ser arian ond ni wedi bod yn cadw cadw dros y blynydde fi'n credu nawr mae wedi dod yn boint nawr mae'r stoc wedi dod i rwle falle bod ni'n hapus gyda chi'n bod a nawr Felly gyda'r holl anifeiliaid cael teimlad ydych chi? O, diolch, fi'n mwyn gwybod cael teimlad na beth yw e, ond uh, mae'n ni lwcus mewn ffordd, mae Hilwen yn llygad go lew. Mae hwnnw'n dod yn lot o help i ni, ynddo fe? Chyn bod, uh, trial um, Fi'n credu mae'n bwysig, falle bod chymod, chi'n gweld rhywbeth chi'n lico, a fel ni wedi bod yn gweithio arni, fe, chymod, uh, llygad fi'n credu fwy na dim, fe, falle. A gut feeling, fel maen nhw'n dweud. Ie, yeah, fi'n credu, chymod, uh, mae'n bwysig, chymod, os ydych chi'n gweld rhywbeth da, chi'n gweld rhywbeth da, chi'n abod e straight yn chi, chymod. A fi'n credu mae'n yr un pethau, pethau siow, chymod, chi'n gweld rhywbeth da, wel, Chi'n gobeithio wedyn eith e holl ffordd falle ynddo fe, chymod?
Faint o waith paratoi sydd ne ar gyfer y gwahanol sioeau? O, mae lot o waith paratoi i fynd i'r sioe. Cael y gwaith papur yn iawn, a'r dillad, a'r cote gwynon, y coleri yn wyn. A da chi yn y cylch eich hun gyda'r defaid? Odyn, ni'n dangos y defaid gyda Michael de. Da chi'n meddwl i bod ti'n fwy o her pen da chi'n mynd i sioe hefo rhywbeth da chi di magu eich hun adre?
O, o'n i'n credu, chi'n bod, uh, bonus yw ni, falle. Chi'n bod, dim tynnu fe off y boes yma sy'n prynu, achos mae rai gael rhaid ni, chi'n bod, yn y diddordeb y boes sy'n prynu llai, a chi'n bod, tipyn o clod i rhaid ni, chi'n bod, mae digon awr prynu, yn bach, rhaid ni'n da, ond mae rai magu a mynd mlaen ag e, chi'n bod, all the way, so... Ond fi'n credu, achos bod ni wedi magu yn unan, mae hwnnw'n rhoi bach extra clod, oeddi, fi'n credu bod e, oeddi. Be nesa felly i teulu Owens, Glan Tre? Diolch, chi'n gofyn rhywbeth nawr. um, Fydd yn ffordd, beth i weithio chi fyny. Um, Fi'n cofio yn sefyllon i rwy'n tro cynta, oedd, um, o'n i'n meddwl yn unen a ffliwc oedd hi felly, neu chi'n fod, a, a chi'n marai chi, chi'n fod, uh, cadw fynd a trial eich gorau, a, wel, chi'n fod felly, yn llwn i byth o'r da to, ond bydd fe'n neis gweld os gallwn ni'n neud eto, ond fe, gyda rhywbeth ni wedi magu. Gawn ni weld.